Jadi seperti biasa gitu kawanlah aku kali ini kawannya handak mereaksi pulang. Hmm, mereaksi nang apa ya kalau mereaksi video-video dari bubuhan ikam nih bang kawanai. Nah ya kalau jadi kawanlah sebelum kita ke video reaksinya kawanai aku handak kepadah dulu kesan buhan ikam nih. Nah Aku handak minta maaf ya tu gasan buhan ikam aku kada kawa mereaksi berataan video video nang bubuhan ikam kirim kawan ai. Banyak banar yang bubuhan ikam kirim nih ya kalo. Jadi aku pilih-pilih jua ya kalo hagan mereaksi. Jadi aku minta maaf gasan buhan ikam amunnya video nang bubuhan ikam kirim tu ada nang kada aku reaksi ya kalo lah. Nah ya kalo pahami kawan ai kawan nih. Nah. Jadi gasan bubuhan ikam pasukan aksan lah.

Hayuutt kalimantan ni ngalui ikam muha kada puas chat kada dibalas. Pokoknya kaya ini kawan ai bila sudah takausup ni ikam ngalih itu pang sudah kisahnya ya kalo. aduh duh, duh. boleh hai bangga itu bubuhan ikam binian hai boleh hai jo maulah yang video apa itu namanya lah pokoknya video yang kakak itu boleh hai tapi sesuaikan tema sesuaikan dengan kondisi kayak itu nah namun kayak tadi kan kayak itu terus

Lamah banar jugitannya kawan lah. Nah, ni babakat kena ganal ni. Ikam, babakat nang jadi apa kah kada tahu jua pang aku. Nah, buhan ikam coba buhan ikam pandangi kawan nang di gulunya tu apa nah. Nah, kalungnya aja kawan ai silet ya kalo hmm jadi aku pernah mengalami kaitu ya kalo dahulu kawan ai aku mengalami jua kaitu pernah jua aku bakalung-kalung nang kaitu tu kam rasaku tu bahari tu kaya kalo gaul banar bila sudah bakalung nang kaitu tuh padahal maka am hmm.

Handak kusambat senyum Pepsodent kan, senyum Pepsodent tu kan baik kaytu senyumnya dipandang. Mun kaya ini tadi tu senyum apa yang cucuk.
Nah, ini kada bamasker. Kenapa kenapa gerang, Bu? Oh, kok dihukum bila kada bamasker? Astaga, ulun gue kada ingat han ngartu kehabisan susu anak mamangkar susu jadi ulun terpaksa anu meninggalkan rumah. Dihukum lah, Bu. Dihukum, ayo.
Hmm. Lari. Ah, kenapa pilihan selain lari, Bu? Besa sapo. Lari, gue asam urat banget benar nah. Besa sapo.
Rumah kan besa sapunya, Bu. Enak, eh, banyanyi aja lah. Eh, ayo hai tuh banyanyi.

Jadi kaini kawan lah, aku kawan ai mun malihat bubuhan nang kaitu tu kam, aku secara pribadi kaitu aku katuju haja pang mandangar, bukan aku berarti katuju bakawan ya kalo lah, aku katuju mandangar pandiran-pandiran buhan nang kakaitu tu kam, nah lucu perasaku bubuhan nang kakaitu tu bila mau bapandir.

manahu sudah ya kalo lah kaitu pada hari itu tu padahal handak besuntikan di sekolahan aku tu siap siap dah kawan ai handak bukah tetapi disayangkan kaitu nah aku dikandangi guru kawan ai gurunya tu ada betiga kaitu nah jadi aku dikandangi sidin saikung jua menjaga di lawang bedua menangkap aku kawan ai jadi aku kada kawa lagi bukah paksai maarit ya kalo lah semalam tu aku kada nangis pang kawan ai tapi. manggitir kaitu nah aku takutan banar basuntik nih kam nah jujur aku terakhir basuntik kawan ai imbah nang imbah bu buyungku tu nah imbah buyungku ditatak ngitu nang terakhir aku basuntik.

Bahagia takprlu mahal jah, cukup santuy dan nikmati. Bujur tu kawan ai, ya kalo? Bahagia tu kita kada usah nang heboh-heboh, kada usah nang piknik kesana kemari ya kalo lah, ke pantai kah, ke gunung kah, touring jua ya kalo? Nah, jadi bahagia tu cukup kita bejoget-joget tu gin, amun itu marasa buhan ikam bahagia. Tarusakan kawan ai. Hidup itu tak perlu disesali, nikmati aja, Tuhan tahu kapan kita bahagia. Perasaku kaini pang kawan ai, kebahagiaan tu perasaku datangnya tu secara tiba-tiba kaitu nah. Hmmm, kaya bubuhan ikam kan, misalkan buhan ikam hari ini sedih esok atau sejam kemudian buhan ikam bisa bahagia bisa jua sedih lagi
tahulah sanak rasanya sakit hati bila pacar kana tikung kawan itu sama ibaratnya kaya karupuk bakacak ramuk kawan ai.
Dasar bujur pang kawan ai ikam. Nah, ya kalo. Bila kita tuh patah hati dikarenakan diputusi pacar kah atau pacar kita tuh ditikung kawan. Hum. Ikam. Sakitnya tuh ramuk kawan ai. Ramuk nang kaya karupuk dikacak jar abang tadi. Nah, aku pernah kaitu nah mangalami dahulu kawan ai, aku tu lagi sayang-sayangnya lawan inya tuh. Ya kalo, mungkin ikam menonton videoku nih, nah kaitu. Aku sayang-sayangnya lawan ikam tuh semalam. Nah, ikam ditikung oleh kawanku tadi tu nah. Nah, tahu ai pang kaitu kawanku nih ibaratnya penjahat jua kaitu. Tapi ikam hakun jua. Nah, ibarat ikam tuh misalkan ikam baik lah. Nah, ikam jangan hakun lawan inya tuh semalam. Tetap kita jalani hubungan kita ya kalau sampai akhir. Dan akhirnya iya nang kayak ini tadi, kita berpisah. Hmm.
Hmm. Salam dari Pelai Hari, Pelai Hari keras, muha kada bungas, chat kada dibalas, masih kerasan barabai, barabai lambat badatang jadi tamu undangan.
Kaitu lah kawan di barabai tuh, bila kita lambat badatang pacang jadi tamu undangan leh. Hum. Jadi kaya ini aku pasan ya kalo gasan binian tuh, kami ini kadanya lambat badatang pang, Nah kami tu cuman lambat dapat duit gasan menjujur ikam jadi kami tu amunnya pacang bamaju wara mun kadada duit di tangan kayapa am nah jadi pikirakan kaitu nah hargai kami nih kami nih handak kaya jua kaitu hargai kami yang kadada beduit nih kayapa caranya kaya kalo lah bantu kah kaya kaitu kaitu nah. Nah pandiri ka kuitan, disuruh mhadangi kah, jangan sa terima terima lawan nang lain kawan ai, nah kasian kami lakian ya kalo. Halo.
Pak ulun ni kada sanggup ai malajari anak ni nah kada mampu otak ulun anu stress ulun ai sudah ulun ni kada sekolah dijadikan guru di rumah sapa nang magaji mana anak mana gawian. sabar bu.
Stress ulunnya naik tekanan nang kada bisa nang sabar handak dua ratus sampai tiga ratus handak belot montong sudah gara gara melajari kelas satu kada bisa membaca kada bisa menulis
diapa kan lagi sabar tong bu sabar tolong ja napa ai pengertian Aku mun amunnya mendangar bahasanya logatnya kayaknya ini ni orang tang banuaku kaitu nah. Kayaknya or ini tadi tuh bahasanya bahasa tabungan nen. Nah jadi gasan acil nang tadi ya kalo lah mungkin entah kita kenal kah cil lah entah kada soalnya ulun kada pinandu suara pian ya kalo. Ada bujurnya jua pang jar pian tuh kan kaitu. Nah tapi kayapa cil ai kaitu pamarintah tuh handak jua yang terbaik gasan kita. Nah jadi untuk sementara kaitu Ayulah kita kita turuti aturan pemerintah. Nah, kada mungkin selawasan jua ka ini ya kalu lah. Nah, kita berdoa ai kaitu nah mudahan virus yang melanda negeri kita nih cepat selesai, cepat musnah kaitu nah. Nah, jadi kita ampih ke mana-mana bemasker kaitu. Nah, asa sasak sudah bainak kam bemasker tarus. Tapi pulang kaitu nah. Gara-gara musim korona kaya ini kawan ai, hmm, nang kada bungas tu inya lebih pede bajalanan. Karna apa? Karna apa kaya itu nah? Karna inya bamasker, jadi tikas mata aja lagi tatutup kan. Jadi kada supan lagi bajalanan nang bagi nang kada tapi bungas nih. Sombong amat.

ikam cari aja sampai ka ujung dunia sana nah, dari Sabang sampai Merauke kawan ai kadada harapan ada manusia ni nang sampurna ya kalo, hmm kita ni manusia ni pasti ada tarus kakurangannya, satiap ada kalabihan pasti ada tarus kakurangannya kam.

Jika baik dikagumi, jika sombong dihabisi. Oh jadi inya nih intinya inya nih kada katuju lah urang sombong kaitu. Nah amun aku kada kawan ai, amun aku kaya ini lah, amunnya inya tuh sombong ya kalo, tapi yang disombongakannya tuh harta inya jua, misalkan nih ya kalo. Nah bisi kandaraan hanyar kah inya sombong, terserah inya ja kawan ai, kita kada usah sarik ya kalo lah han. Inya manungkar harta-harta inya nang disombongakan ampun inya jua kaitu nah. Kita ni sekedar melihat, jangan diherani. Nah, kaitu pang pesanku gasan buhan ikam ya kalo. Lihatakan haja inya handak sombong, karena apa? Karena inya bangga beisi harta tadih. Nah, tasarah inya ja sombong ya kalo, asal jangan manyakiti kita. Nah, kada usah dihirani intinya kada usah dihirani amun ada bisi kawan nang sombong tuh kawan ai. Nah, tinggal akan sudah kawan nang kaitu.
Binian gaul ceekk. Foto profil dihapus, kada lawas ma-SW. Pakai kata-kata mutiara atau kata-kata efekan gasan doi. Umm. Kada lawas fuckboy braksi. Ea. Sudah di WA, lanjut ke Instagram. Membuka kamera, habis tu foto pakai background hitam, tulisan putih, pina halus. Ha. Kata-katanya, Auuah gelap, kadada yang ngerti nda, umm. Pulang neh. Atau kada me-SG.
Aku mun melihat nang tadi kam. aku banar kayatu nah ya kalo aku ketuju meleti status status bibinian nang lagi galau galau tuh soalnya apa kawan ai ibarat pintu tuh sembilan puluh persen inya membuka pintu walaupun inya sudah beisi pasangan karena apa karena inya galau tadi ya kalo nah jadi gasan buhan ikam lah yang bisi pacar. Jangan di ulah sakit pacar ikam tuh, jangan di ulah galau pacar ikam tuh wan ai. Hum. Kena ada bubuhan pakboy pakboy nih nang baparakan ya kalo gasan pacar ikam tadi yang mamaraki pacar pacar buhan ikam tuh. Kena ikam di tinggalakan nya pasti sudah tuh. Nah soalnya apa bubuhan pakboy nih pangalaman sudah. inya soal rayu merayu.
Rizky Ibrahim.
Ding. Aku handak betakun nah ya kalo. Ikam tadi kan maulah kaitu tuh. Terus di di ending akhirnya tuh kan kayak. slow motion kaitu kalo han, kata-katanya kadada, cuma ada foto ikam. Nah, apa yang kami cerna nih malihat video ikam nih. Nah, saranku lah ding lah, tulisi ding ai, di atas tu apa kaya kaitu lah, ulun bungas kah kada kaitu kah, tulisi ya kalo.

Kita ni ibaratnya kada usah gin kaitu kada usah dikahandaki kada usah diviralakan nang kaya kaitu tuh nah tapi menurut aku pang ya kalo leh nah maaf maaf ai kaitu nah amunnya aku tasalah salah pandir tapi amun aku pribadi kawan ai jangan di viral viralakan nang kaitu tuh soalnya menurutku memacu konflik jadinya hmm. Lebih baik kita berdoa kawan ai supaya ini kada terjadi kaya itu nah. Nah, supaya negara kita ni aman, negara kita ni damai selalu kaya itu. ini gasan ading nah babaju pink nya kalo lah nah kakana batakun ding ai siapa nang malajari ikam manyambat tadi nah itu kata-kata faporit bagi kami kaitu nah kata-kata yang mambuat kami mamikirkan sesuatu sesuatunya apa sesuatu yang mambuat kami.

Dahulu pernah viral kaya itu nah video-video yang kaya ini. Dan salah satunya aku jua pernah maulah video nang kaya itu. Viral lah bang jar. Alhamdulillah kawan ai. Baampat nang manonton.

amun bubuhan ikam tu handak maambil hatinya si Amat. Nah, ya kalo? Kadada duanya jarnya Amat tu, inya cinta banar lawan Amat tu. Nah, jadi beruntunglah gasan buhan ikam nang bangaran-ngaran Amat kaytu nah, ya kalo? Dicintai oleh ipiku. Wah, lalu ai GR aku jar yang bangaran Amat. Kadapapa, tasarah buhan ikam aja gin. Oke kawan lah, jadi kawan eh, video ipiku tadi video penutup reaksi kita pada hari ini kawan eh. Nah ya kalau lah, jadi aku sedikit berpandir kawan lah gasan bubuh nikam. Aku hendak mengucapkan terima kasih gasan bubuh nikam yang sudah mengirim video lawan aku kawan lah. Aku minta maaf kawan lah kada terbalasi berataan Chat chat buah nikah maka itu nah di WA Heh soalnya apa kawan ai soalnya aku banyak jua kegiatan nang lain kaitu nah kecuali aku waktu luang aku baca baca jua kena bilanya ada waktu luang kaitu aku balasi ai pas WA WA buah nikah maka itu nah jadi gasan buah nikah maka itu nah amun handak Mau WA kawan ai jangan pang minta video call kaytu aku kada pede sebenarnya bevideo call lan tuh apalagi lawan langsung lawan bubuhan ikam nih kan pasukan aksan kaytu nah dan aku kada pede kawan ai video call gasan apa jua video call ya kalo lah nah, baik bubuhan ikam ngirim video reaksi gasan aku ya kalo han kawa jua kan aku menjadikan itu bahan Nah, kirimi aku video yang lucu-lucu. Video TikTok kah, ya kalau binian bungas kah. Video nang hmm, nang ulah pikiran kita naik kah, ya kalau kayak itu nah. Oke, makasih kawan lah gesan bubuan ikam pasukan aksan. Mudahan kita berkawanan terus di sini. Dan bubuan ikam jangan kada ingat kayak itu nah tombol subscribe-nya di picik kawan lah. Nah, bantu aku menuju 1000 subscriber kawan naik.